Salam hormatly adamlar, mähriban watandaşlar, dostlar, doganlar! Bu gün Premiere Pro programmasynda bir kiçiräjik bir hile görkezmekçi, esasy montažçylara degişli. Montažçylaryň göwnüne ýarar diýip umyt edýän, işlerini ýeňilleşdirjek görnüş üçin. Mysal üçin aýdaly, men bir rolik ýasamakçy, mysal üçin ýaşlaryň toýundan ýaşlara bir rolik ýasamakçy we bir ulanasym gelýän aýdym bar, şony ulanyp bilemok, sebäbi başga bir Mysal üçin aýdaly ine şu ýerde gowy düşüner ýala görkezeýin. Ine täze wagtda bilşimiz ýaly DZED bilen Hemra Rejepow täze aýdym çykardy. Ýaşlara bagyşlap ine şul aýdym. Muny hemmämiz bilýändiris. Ine bilşimiz ýaly ine şul aýdym. Şuny ulanasym gelýä ýöne nägilek bärdine şu ýerde ýaşlaň adyny tutýan ýeri bar hne şu ýerde. Üýtgetdi diýsinler Alyň Oguljany. Ine şular ýalak şu ýerini biz ulanyp bilemzok sebäbi başga bir ýaşlaryň ady tutulýa. Şonuň üçin şuny ulanar ýalak şekile nägile getirýäs. Indi şony barlap görýäs ine meň şu ýerde taýynlan zadym bar şuny göreli. Mine şeýle rak.
Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän. Sen merkezi dünýäm. Tötänden näl ol. Sen meň nesibäm. Mine şular ýaly rak gidýär. E bärde-de ýaňky adyny tutýan ýeri bar. Mine şu ýerde.
Aşyklar bir-birine nurana gözler duşurýar. Süýji sözler tanyşdyrýar. Owadan söýgi birleşdirýär. Nika. Ine, şeýdip geçip gidýäs. Aşakdaky goşgy sesi sesinden tanansyňyz, biziň meşhur alyp baryjymyz Goçmyrat Seýdiýew. Goçmyrat Seýdiýewiň sesi. Mysal üçin Instagramda, TikTok platformalarynda goýýar. Ol fonda sazly goşgusyny okap goýýar. Biziň kän derdimize ýaraýar. Goçmyrat sag bol agam şular ýaly goşgularyň üçin. Şol goşgularyny skaçat edip, sazyndan sözüni aýryp, şular ýaljak bir kiçiräjik hile ýasaýas. Käbir käbir ýerlerde meň ulanýan ýerlerim bar. Şular ýalak edip, siz bilen paýlaşasym geldi. Belki kömegim deger. Geliň indi nähili taýýarlaýşymy göreli. Mysal üçin minusy nähili ýasaýas, sözüni nähili alýas, mysal aýdaly. internete girýäs google chrome şu ýerden vokal remover diýip ýazýas vokal remover diýip ýazanymyzda ene şu ýerden ultimate vokal remover diýip çykýan eken online ne x minus ultimate vokal remover online şu ýere girýäs Öňümizden şular ýaly penjire çykýar. Vokal remover näme diýmek? O türkmençe öwrümizde iňlisçeden ses aýyrmak diýen manyny berýär. Bil köpimiz bilýändir. Şu ýere girdik, ine şular ýaly penjire açyldy. Mysal üçin şu ýerden ine wybritse faýlda. Ýalňyşmasam şu saýt günüň dowamynda 24 sagadyň dowamynda 12 minutlyk ses aýyrmany mugt kömek edýär. sazdan sesli o misal üçin ýapýan mini sofka etmäni 12 minutlyga çenli misal üçin mod bize hödürleýär registrasiýa zat gerek däl na şu ýerden wybrat papka wybrat faýl diýýär misal üçin bizde dz aýdym şu ýerde bar zagruzkasy birazajyk egleýär minus edilýän başga da kän görnüşler bolmagy ahmal ýöne men öz bilýänim hem mod hem Mysal üçin, tölegsiz şekilde kömek etmek isleýän. Ynha görşümiz ýaly taýyn boldy. Bul köp käwagt bahymam bolýar, käwagt haýalyragam bolýar. Internet tizligimize bagyl. Internetimiz has gowy işleýän bolsa, çalt ýagdaýda-da bolýar. Indi nägilek bolduny göreli. Mysal üçin, ýene şul göge bokal, ýaşyl minus, ine minus şu. Ine, minusyny çykardy. Ine, bulam diňe wokal, sesi aýratyn. Ine, görşümiz ýaly. Indi skaçat etmek üçin, mysal üçin, bize minusy gerek. Minusowkasyna basýas. Insofkasyna basdyk. Men hälem skaçat edip goýupdym şuny. Mysal üçin zagusta belledik. Skaçat etdi. Ne goşum geldi, ardan skaçat görüyor. İyi, vokal aýratyn gerek bolsa vokala basýan. Ve aýratyn vokalynam alýan. Mine şu yere aldık. Bunu ayırýas. Bolýar, bulam dursun, originalam dursun. Salyn üçüsini deňleýäs, hemmesiniň wagty meňzeş. Ine, üçüsini hem deňje diýip goýýas şu ýerden. Originalyny aşağı aýyraly. Ine. Üçüsi hem deň boldy şu ýerde. Salyn şu Aşaky. Originaly. Muny ýapýas. Nä, bul minusy. Bul aýratyn sesi. Indi näme edýäs? Indi biz Mysal, birinji aýyrmaly ýerimiz-ä şu başynda bilişimiz ýaly, DZ-iň aýdymlarynyň hemmesinde-de BKMedia Show diýen sesi bar, şo ýerini aýyrýas. Nirdedi şol, ine, şu ýerde. Ine. Bolýa entek muňa degemizok hazir bärde etmeli işimiz bar. Menem andy şemal eý yzyna maňa öwret söýmäni bu sowuk dünýäni üýtgetdi diýsinler. Ine
şu ýerde minusyny. Alyň oguljany. Ýokarky wokal bize gerek däl. Bize şundan beýlesem indi gerek däl. Minusyň Bärde muny görkezmegimiň sebäbi bärde kän rolam ýok. Sebäbi minusdan alan ýagdaýymyzda ine Uje minusam bärde sessiz sebäbi aýratyn bärde diňe wokal gidýär şu ýerde. Ine. Alyň Oguljany diýen ýerinde wokal gidýär ýöne bize şujagaz ýer ine. Ine şu ýerde çekilýän ýeri bar sesiň şoň üçin gerek bolýa ina mysal üçin ina diňe şu jaga zer üçin ulanýas munam näle edýäs mysal üçin şeýtdik ina şeýdýäs tagaýýar Şu rep başlaýança aldyk. Ine şu jagaz ýerine ýasamaly häzir. Bärsine şu Goçmyradyňam sesi bar. Şunam-a bir ýerden alypdym men edil häzir ýadyma çönok, ýöne bulam edil ýaňky ýaly diýşim ýaly Instagramdan, TikTok platformasyndan lüboý bir ýerden skaçat edip özüňize alyp bilýäňiz. Goçmyradyň goşgulary bardyr. Goçmyrat Seýdiýewiň goşgulary. Gowy goşgular okaýa häzirki bize gerek mysal meň pikirim gowy sesi bar wideo rolige zada ulanmak üçin Goçmyradyň gowy sesi bar montažçylaryň kömegine degäýjek wideo rolik ýasap bolaýjak owadan sesi bar.
Aşyklary bir birine. Ina mysal üçin.
Aşyklary bir birine. Aşyklar bir-birine nurana gözler duşurýar. Süýji sözler Aşyklar bir-birine nurana gözler duşurýar. Süýji sözler tanyşdyrýar. Owadan söýgi birleşdirýär. Nika ýüzük. Şuňa çenli birazajyk peseldýäs. Mysal üçin.

Nurana gözler duşurýa. Süýji sözler tanyşdyrýa. Ana gözler duşurýa. Süýji sözler tanyşdyrýa. Owadan söýgi birleşdirýä. Nika ýüzügi baglaýa. Ýürek bolsa. Ene. Ol lügetsiz. Diňe şoňa mynasyp. Diňe şoňa mynasyp.
Bäri taýyn boldy. I Gözümiň nury goşgusy bar munam başyny ulanaly. Gözümiň nury aýdym bilýäňiz Parahat Amandurdyýew bilen Dzeýediň aýdýan aýdymy. Şoň bir wideo rolik çykarypdy. Ýaňky bulam Goçmyrat Seýdiýewiň gürleýän sesi. Aýratyn şol aýdymyň sözlerini goşgy ýaly edip okap çykarypdy, şo ýerden aldym. Munam ýaňky ýaly minusowka edilen. Aýratyn görkezip durmak hökman dälmikä diýän, düşünensiňiz ýaňky minus edilişine. Edil şolar ýalak edilişi. Indi ine şu ýerde saz başlanda, mysal üçin, men şu goşgyny ulanjak. na. Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän sen merkezi dünýäm dogry na. Ynandym bir zada. Na bärde aýdym başlaýa indi meň isleýän zadym şu ýerde goşgy gutarandan aýdym başlany isleýän bärde başgada bir zat edip bolýa şu goşgy setirleriniň arasyny boşluklary gysgaldyp gysgaldyp sygdyrybam bolar ýöne Bärde nemesi gidýär, manysy gidýär, ýaňky öz okaýyş tempi gowy, haýaljakdan arany açyp-açyp okaýa. Şoň üçin şo öz tagamyny gidirmez ýalak. Biz şu ýerden näme edip bilýäs? Ine, ýene bir size derdiňize ýaraýjak bir gowy hileleriň biri. Ine, aşaky. Ol bir ýana. Ynandym bir zada.
Häzir, ine. Ina şu ýerde men diýen ýerine çen mysal üçin şu ýerden alaly. Kesdik sesimizi. Indi bize mysal üçin goşgy ina şu ýerde gutarsyn. Ina. Häzir.
Sen men nesibe. Sen men nesibe.
Ýene azajyk beýleräk çek. Senden nesibe.
Senden nesibe.
Ine boldy. Indi bärde bize nägilek boldy. Mysal üçin goşgy has öňe çykdy aýdymdan. Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän. Sen merkezi dünýäm, sen aýt, men diňläýin, gözlänim sen. Ine, bize şu goşgy başlandan saz gitse gowy görýän. Mysal üçin, meň, maňa gerek zat, ony nähili edýäs indi? Ünslije görmegiňizi haýyş edýän. Wideomyz azajyk uzagrak bolup biler, ýöne hemme zady gowy düşüner ýalak jikme-jik görkezmekçi bolýan. Uzagragam bolsa ünslije görmegiňizi haýyş edýän şoň üçin. Indi. Bizde, mysal üçin, meň ulanýan Primeramyň wersiýasy iki müň ýigrimi dördünji ýylyň wersiýasy. Şul ulanjak we nemem, şul ulanjak zadym öň, mysal üçin, iki müň on ýedide zatda işleýärkä, iki müň on sekizde işleýärkä Primera Adobe Audition-e geçirip edilýärdi. Indi. Ýalňyşmasam iki müň ýigrimi ikinji ýyldan soňky wersiýalara şul geçirildi. Ýalňyşmasam edil iki müň ýigrimi ikide-de barmyka diýýän şu. Mysal ine şu aşaky bölek şuny alýas. Ine şu ýerde remix diýen ýeri bar. Üstünde sagan basýas sesiň üstünde. Ine şu ýerde remix diýen ýeri bar. Enable remix-e basýas. Enable enable remix-e bassak ine öňümizden bize şular ýalak zat çykýar. Essential Sound diýen bir bölümi bar Premiere-iň. Ýaňky diýşim ýaly öň bu funksiýasy ýaňky remek imенно Essential Sound bölümi bar, öňem bar, ýöne içine remiksi soň goşuldy. Şoň ýaňky diýşim ýaly iki müň ýigrimi ikiden ýa ýigrimi üçden soň goşulyşy. Ine şu ýerde remiks bölüminde mysal üçin häzir aýdaly. Ilki sesimizi gerek ýerimize çekýäs. Mysal üçin ine şu ýerden başlamagyny isleýän. Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän. Azgyl öňüräkden.
Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän. Ine. Indi şulki aralyk bizde boş bolýar. Aýdymam şu ýerde başlaýan. Biz şula şujagaz bölüm şujagaz bölejik sazy şuňa çenli uzaltmaly. Bärde başga-da ýene bir zat ba, ýaňky baslaryndan zadyndan bölüp uzaldybam bolýa, ýöne bul has ýaňky udarlaryny, templerini sazlap bize owadanlap uzaldyp berýa şu ýeri. Mysal üçin target duration diýen ýerini birazajyk ýokaryk çekýäs. Mysal üçin ýigrimi bir edýäs. Ýene gerek ýigrimi iki etdik. Ýigrimi üç etdik. Ýigrimi dört bolmady. Ýigrimi bäş. Ine, görşümiz ýaly, ine, bize bölüp uzaldyp beren ýeri. Indi diňläp görýäs.
Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän, Sen merkezi dünýäm, sen aýt, men diňläýin, Sen meň nesibäm.
Ine, görşümiz ýaly. Dogry wagt, dogry adam duşan bolsa tötänden näl ol. Senden nesibä.
Indi bärde ýaňky Bkmedia show diýen ýerini ýaňy goýupdyk. Ýöne dur, bize ýene bir şujagaz ýeri neme sazlaly iň soňky ýerini. Ine. Ine, şu ýeri süýşürenimiň sebäbi, ine, ýokarky bas bilen deňdir. Ine, şulki aralyk azajyk boşluk galypdyr. Şo ýetmezlik üçin. Bir wagt dogry adam duşan bolsa tötänden näl ol şu.
Ine. Şu ýerden goýýas. Näl ol şu. Kim bolsa tötänden näl ol şu. Ine bu komediýa şou diýen ýeri. Obşa mine şul karalygyny çyn alaýly. Ine şeýtsek bolýa. Arasyna miksermi goýýas. Indi ýokarky Minus gerek däl bize.
Bir zat bar sende meni ýanyňa çekýän ada. Dogry wagt dogry adam duşan bolsa tötänden näl ol senden nesibä bir zada dogry wagt dogry adam duşan bolsa tötänden näl ol senden nesibä.
Mine görşüňiz ýaly. Mine şular ýaly ak şekilde bir zatlar taýynladyk özümizçe. Göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Edil öňki belleşim ýaly. Näme soraglaryňyz bolsa kommentariýada belläp bilýäňiz. Wideony repost etmegi, özüňize saklap goýmagy, i laýk basman ýatdan çykarmalyň. Goý, başga-da şular ýaly wideolar gözleýänleriň öňünden çyksyn. Indiki wideoda görüşýänçäk, häzirlikçe sag boluň.